nima ŋun su tiŋ ni zuɣusaa, tooni zaŋ gari nyaaŋa, wulim puhi li zaŋ gari wulin luhi li. Purogram ŋɔ maa nyɛla din gahim tam kam ka saha maa yi paai, sokam ʒiindi la chimsimam ni o di anfaani shɛli din be purogram ŋɔ maa zuɣu ni. Dini ka ti pii yuli boli li ni Lanjuulari. Dagbani bela luɣili kam imaa nyɔŋ ni bee tuuli bɔbili ŋɔ na. O dihi tabili ni purogram ŋɔ di shili nyɛla din gahim. Zuŋɔ purogram maa pɔi ka ti ti li chaŋ n-teeg a ni ti nyu kom naa zaasa chimsimam, Insha Allah. di zuɣu lan ju lari lahi kpaŋsimi. Pi ko na ka ti ŋmaari li, di yi niŋ ka a tooi mali saha, a be nyɔŋ polo ka Naawuni ti yu ka a kana Tamale, di tuna a kana ti nya ʒii maa ni chani shɛm. Pi ko na ka ti ŋmaari li, alizumma dalikam bini din gbaagi zaawuni kuriga anu, ɛɛ, ka buɣim ŋma alahiri ka a di di daanfaani. Chɛɣu n deei taachi maa ka ti zaŋ ʒini nahigu maa n zaŋ to Sagani TV Lanjuu Lari Lanjuu Lari a ni nyɛli a ni nyɛ kpee n pun chɛ ka a baŋ ni kadama ti ʒii ŋɔ maa nyɛla din shiri gahim zuŋɔ ti ni chaŋ ti kpɛ kuɣu la puuni domini ti pirinim maa ni yino lala paɣa ŋɔ o nini kuui gari delegate o nini kuui gari delegate wa delegate yɛla to pam delegate ŋɔ kutu ka nyɛ ka spray your condemn na bɛ o ko n taala hope o do a chaɣa so ʒiya ti diya ti diya a shee tɛn ko ka di lala nini ŋɔ maa o nini booni hafisa alhassan di kana nin kuusi puuni shinini o nyɛla ŋun gaham shɛli ya katini ni po pam din bi yɔli n zaŋ too ka o yina ka ti mini o to n-teegi yɛla niŋya ni ko pam ti Yusuf Hafisa. Hajiya Hafisa Yusuf, ti ma maa kpɛna duu ŋɔ ni, ti paɣa maa kpɛna duu ŋɔ ni, in fact, ti girlfriend maa kpɛna duu ŋɔ ni. Ajaviza, a ni wula?
Naa! Naa dimaŋa. to a ʒiɛhi mi neeya hali
kɔmnɛsin maa chaŋla viɛnyɛliŋga
abiya marahabi wula yɛtɔɣa maa guui gili pam ka n ti naan bo n gbaaga di zuɣu zuŋɔ n bɔndi ti to n teeli n kuli darigili pa teebuli zuɣu ŋɔ ka sokam nyɛli

N yila savuligu na, m ba yili nyɛla savuligu. Tiŋ shɛli a ni yina maa ŋɔ a di viɛla, mhm. amaa duu maa yeeŋɔ tima viɛnyɛliŋga. Yaha yina. Ya m ba yili nyɛla savuligu. Yo yili, eh, the best place. Ka m ma yili mi nyɛ Naya. Eh, ka a ma yili nyɛ? Yendi.
Ah, chɛli we did it. Ok. To. Ka m ba ma yili nyɛ savuligu, eh, Kumbuŋ. Kumbuŋ. Paul a yila savuligu na ɛhɛ ka naya ŋɔ mi nyɛ din sani ma yili ma yili ka kumbu ŋɔ mi n ba ma yili a yim bin yɛla ni
ku bɛ savuligu mini naya ŋɔ na yim kumbu ŋɔ yɛla ni a gba a bɛ o to ka bi dɔɣaya ka bi dɔɣa ma tamali a di yɛn ni kumbu ŋɔ a naan yisi

Bia maa nyɛla tuuli bia maa yuli n nyɛ mɔda mɔda paɣa nyɛ o ka ŋun paya sharifa sharifa ka ŋun paya maria o paɣaba ata a shɛm ni bia taawan ka ti malila paɣaba anahi lala so gurugi maa maŋa yuun pishi paɣaba ata a shɛ an zandi maa ni bee anan dɔɣi naan yi tahina

wula ʒii ka awɔ ŋɔ kula dagban sita nim ma
aja ni ʒii maa maa ni nani maa ni dagban sita nim ma dagban sita nim maa maa nani so ʒii maa daa ribi nani kura kura yi ŋɔ n ti labi niŋ amiliya ka ʒii maa pa nani naa maa ni o nam yiko puuni o na biɛla o yi dan yɛla hajiya shini puuni wula ka a nin kuula a bole tahali amma man halin punyɛli bee din nyɛ kpɛrigu maa yɛlimaani asallahu azim to kpɛrigu nyɛli kpɛrigu nyɛli mm. mm. hali maa ŋun gba hali saayi bunɔbili ka nyɛri niŋna mala kumsi saayi bunɔbili ka nyɛri niŋna kumsi mm. amaa shini ni ka kuri wɔbiri ka to a bihi m-bala o
wula ka pilisi ni ŋun kpɛha di puuni wula ka di niŋ hali ka kuri ti kpɛri mm. a duhi maa yɛ ŋɔ ti bɔri ni duniya zaasa wum. N fili n kpɛbu yi shɛli nyɛla n fili n kpɛbu yila afa ka afa. Afa ka afa. Mhm. To. Domi ti daa ʒiindila Abaabu Baga sani m-be Yisa ʒishee. Ok. Ka o yɛn ma ni ni kpɛ ti shɛm maa ni ti o aati filim. To.
Ka n yɛya ai yɛma n-je lala tuma maa. Ka o yɛli m mi ŋun ʒini nimaani maa ni o kpam o maŋ ka o. O kpaŋ sa.
Hee ka m kpɛ di puuni. Di saha ka o niŋ nimmɔhi hali nti tooi kana ti yiŋa tam maa ka ti be Tuvaɣu gbini. Di saha 1992 m-bala ka o ku niŋ hali ka ti yɛn ŋmaai filim shɛli ka o kana ti yɛli ma ni di tu ni m-be filim maa ni ni ma mi nya filim maa ma. Di saha ka nti chaŋ li. Ti ni daa chaŋ nti ŋmaai li, Boyce daa be Atikansil ka booni o Baawa Naa m-malim tiŋ ka o dɔna. ni bɔhi so gba zaa daa bɛ ni Ibi Naa Zɔn bi zaa na n bɔri ni n ma Tɔɣin Sanaatu Naya ka o gba daa yini o gba daa kani
ami ami so ka ti zaa daa laɣim chaŋ ni bi so gba daa bɛni ni so gba daa bɛni ka bɔ ni o daama taka o daa lurila wɔbili ka bi bɔhi ma ni yuubɔ ka ti yɛn bolo ma yɛdɔɣita wɔbili yɛdɔɣita wɔbili

to lala dini maa ni ka Alhaji Kuriti gba daa kana ti pahi ka ti di zuɣu ti filim ti filim daa mali yaa pam Pam. ka di daa di ti lee kana ga din shɛŋa ka ti daa na wali wali wali taba
Eh, madam hafiza naam 92 ka a tili Mm, ti bi niŋ ize di wuya naan kpɛ shini puuni di wuya lala n nyɛli a ni kuli gbaai shini aktibi n gbaai shini aktibi ni a na nyɛ dibala a kpahimbu puuni shini dibala ka a na ŋmaagi ka di nyɛ

A ku bɔra din yɛn niŋ ka bɛ daa gba kaŋdi a maŋa mm. bee din yɛn niŋ ka bɛ yɛn ni kaman amaa ti daa ti daa bi chani yirim ti daa voti ti ti gurup pam n-yɛra simli
eh, anoochi maa bɛ mi so zimbo eh. ŋuni n-zaŋ ma kpɛhi simli oh.
to di zuɣu fili n-daa be luɣili kam n-tahi ti n-ku kpe simli ka ti yɛn ŋmaai fili shɛli daa nyɛla m ma ti ŋmaagi m ma after ma ka ti ŋmaagi zualinsi
n yi zualinsi ni n ŋmaagi asadaachi n yi asadaachi asadaachi din sani
zimba o filim oh, n yi asadaachi ni n ŋmaagi di yuya maa n mɔra aku tooi lahi teei n ku tooi lahi teei yuya maa To chati- ka ti ŋmaagi eh, bɛ daa bɔni binshɛli shifulin shɛli ni o ma nyi n taa Chacha ti zaŋ eh, shini maa yuya maa sɔŋ To. an kuli yi yina ti ŋmaari shini ŋmaari shini din sani ka a suhu gbaai pam ka a baŋ amaŋ shini ŋɔ ka n gba kuli niŋ kpɛrigu maa viɛnyɛliŋga ka tam kam ka n teeri di yɛla sinii din sani Yɛlimaŋli ni ŋmaari films. Film shɛli n suhu ni ku gbaai paa nyɛla Nandan ka yura. Nandan ka yura. Ni Maabu.
To.
Baaba Jangbini.
Baaba Jangbini. Mm. Baaba Jangbini ŋun daa nyɛla yi dandi puni bee? N bia n daa bala. Oh.
Maa n daa duɣu.
Nyin dɔɣi Jangbini maa. Mm. a di ŋuna wɔbigu do a jɛngbuni bibiri maa bisa sinii shɛŋa a ni kali ŋɔ maa zaasa di nyɛla naba zani dagbaŋ ŋɔ nala nyɛli
bonli chɛ ka a suhu gbaali buli daa bɛ sinii shɛŋa a ni kali maa ni ka a suhu kuli gbaali pam mm. ti kpam baaba jɛngbuni ka chɛ wɔbigu do a jɛngbuni
baaba jɛngbuni din chɛ ka n suhu gbaali bi yi shɛli nyɛla n ʒiya ti lihi yɛtɔɣa shɛŋa daa bɛni ka n niŋdili m bi yurimi ka di kuri m maŋmaŋ lari. Tɔ!
Dama luɣ shɛli polo n daa leela bara ya m-bi di kama dibu, ka maŋmaŋ lihi bindirigu maa ni kahindi li kahindi shɛli maa, Anabi ka lari ti ku m bia paɣ maa maŋmaŋa.
Ka di nyɛla a daa bɛri mi a bi tooi dir a, amaa bɛ yi zaŋ bindirigu na, n naari li mi. O shini maa puuni a daa ni bari ni a bi tooi dir a, bɛ yi zaŋ na. Ka naan. Shɛli ya ka ti ni ku pam ti mi piri maa bisa. Ti ya chaŋmi ti deei taachi maa ka deegi dabirigu din beni ka labina. Ti labina ka ti zaŋ ʒii maa n-zaŋ tuɣi Sagani TV. Lanju lari! Lanju lari! A nyɛri! A nyɛ kees!
Bahi sudo lihiya ban be puuni maa tima bro niŋmi suɣuro din paaga ka suɣu yisili n nyɛli dim suɣulo din paaga pumpɔŋɔ pumpɔŋɔ aha yee n dihi tabili ni salo pam bɔhirim ni a bo ti ka niriba ti bɔri m ba salima bindirigu lala wum maa shili maa di nyɛla jiijiijia di nyɛla mina zain food spices di ni niŋdi lala lahizibusi ŋɔ maa zaa nyam ŋɔ di nyɛla chicken flavor Minazin fish flavor, Minazin jollof flavor, to ŋɔ di nyɛla lion nutmeg powder ŋɔ din deeni pahi a nya shili ma paɣa kam shee Minazin food spice din deeni bɛ a bindirigu din yɛn kɔhi bee yiŋ dini so kam yɛn di la a bindirigu ka fiili binduɣiri tiri bihi shikuru shɛŋa la bi ko yɛn diri mi n ku dira ku dira bi naagiya ka bi fiiliya Fiili ya fiili. Mina zin bindiri kohiri n kan ni tooi faai customers.
Di gbaai ma n-gari zaŋ ma bahi. Doro nyɛla daadam koyalli. Kɔhimi a doro ka chɛ n-deegi a faako. Sell your sickness and get your remedy. Kɔhimi a doro zaŋ ti JO Mensah Enterprise. ka alaafee niŋ tabbata. JO Mensah Enterprise yihi ti laa ka chɛ m-pii yuli bolli Vin Mixture, Vin Mixture. Lala Vin Mixture ŋɔ, a yi nya nachimbila ŋun n-gbaai ma, Idolic, maa bi tumdi din bɔri shɛm. Nyin tɛn du garo la saa kubu ni di ŋmibu nandanaŋ ka doo pun ŋme omaŋa, ka paɣ so beni ma bia. Doo ŋɔ ni ŋme o romance n-nya o Catholic hal ti nya o Methodist ŋun mi wumdi binshɛɣu o kul domi bom kum ma ka vohi. Shɛli yɛlli kam ka bola Vin Mixture du ko n-yɛn bo faa ku zaŋ ti a. Lala Vin Mixture ŋɔ maa, a shee n-dam, a niŋgbuna n-zabira. Yuŋ paa ka a ku tooi gbihi bɔm vii mixture shee. Vii mixture chanimi ni di capsules. Lala ka di capsules maa gba zaa sa tumdi tuma. Paɣa vaanda ka doo vaanda din yɛn chaɣi dindɔŋ mali viɛnyɛliŋga. Doo n daa yɛlima ni a yi ti nya ka biɛɣu neei ka paɣa yɛn koli saɣiri ka niŋ o yidaŋ gaafara sɔhi maa yuŋ maa ka di sa kum viɛnyɛliŋga bɔm vii mixture shee bee ka a bo vii capsules shee ka chɛ deegi a faaku. Alaafee n-nyɛ daadam. Nirikam ŋun bɔri vii mixture di mini vii capsules tangali mihi ŋɔ ka a yɛn boli. Boli m ba 0220 08. 68890 bee nyin boli 0205654963 bee nyin boli 024485381 V Mixamin V capsules din chɛɣa dundɔŋ mali din chɛɣa dundɔŋ mali ti labina ti ni deei dabiligu maa naa maa ti ni labi bihi piri bi Hafsa sani sinii maa ni o suhu daa gbaai li pam ni o daa nyɛla bari sinii maa puuni ni o bi tooi dira bee lee zaŋ bindirigu na ka sata maa naali dini wuhira ni kadama ka bari n daa bala maa ayɛza sinii maa puuni adaa ni bari nyaa maa bia lee zaŋ bindirigu na ka a naagaa bini mm.
di kɔŋko n daa nyɛli eh, ni nimdi ni nimdi eh, hali bariguli maa maŋ daa miya ma ka ŋmaa nimdi maa bela n yi ku zaŋ chuli di garitimi la a ʒe duu maa yee ŋɔ eh. bee ku zaŋ nim maa ka a zaŋ kili di garitimi hmm.
ka ŋun doya guli bari ŋɔ wula ka a daa niŋdo eh, ŋun n nyɛ eh, jumai ahmed jumai ahmed jumai ŋun daa doya gula hmm, ŋun daa do n guli ma ŋun daa nyɛ n bia paɣa maa ka lee mali hob ni bi zaŋ bindirigu na o mi ni ka ma o ma ni di ka guugi hmm. o ti yɛn nyɛ ŋmani ni o ma naarimi
a labisa
bo sinii puuni a suhu ni kuui shɛm maa m-bɔri ni ti toli biɛlifu ka a niŋli biɛlifu kabisiri baŋdi kaman a ka zuŋɔ ka asiri kpe kpɛrigu maa puuni. Misali, a ni naari bindira shɛm ŋɔ, ti kpali li kaman a yi daa polo kuna ka bɛ ni so di a bindirigu ka a suhu biigi domi a ni naari bindira maa shɛm maa di ko n-ni tooi biigi a suhu. Di lan di a bindirigu ka a piligi ŋmani ŋman kuŋ din sani ka a mali ni a yɛli di lan chɛ. Misali, kɛmɛra ka n zaŋ kpa a ŋɔ. Action!
Kam bindirigu maa baani. Kamani n dili o ti yɛ akti bin yɛli a yɛn zaŋ ma yɛli yɛli yɛli kpa kpe kamani a bindirigu ba a zaŋ a bindirigu ti ma zaŋ kpa kpe yɛli n kɛmɛra ŋo o dila ni naagi a bindirigu shɛm action tɔ. Ka ŋo dima bindirigu lala ɛɛ bindirigu maa baani. Bɛ ma daa ni nyin m bahi mɔni bee mani bahi mɔni? E, Oo, m bahi mɔni ka yi ka a dɔzɔni ka a zo naŋgban gbaɣili ni ka bɛ di bɛ o. Naanzuɣu a nyina a ni labi ni a ni yo samli maa, a bi yo bindiri maa samli, bahi n-daa di m ma ka o dɔɣi ma. Shɛli bindirigu ŋɔ n-yi polo, yɛtɔɣa bɔla bala? E,

Ajalda. Na'am.
Baaba a ni diri ti laa duu ŋɔ daa saɣim ti kamera nima. N bɔ paŋa a ʒe pumpɔŋ o chaɣa ti kana ti kpe a dundɔŋ puuni. Biha ata alhamdulillah wun paɣa bɛ di puuni. Bihi maa shini maa ni ka a na bɛ ka lihiri ba bee so dini.
Bihi maa ŋuna yɛlimaŋli Naawuni n-kuli yuundi ba sɔŋdi ma. Okay.
Gami ti ni ni be filiŋ ni ti ni yɛn wum filiŋ nyaɣisim nyɛla pumpɔŋɔ na. Okay.
To yɛlimaŋli bini mi niriba yɛri bini diri diri anfaani shɛm amaa di na bi paati nima kpungban ʒiri. Okay.
Mm, gami
ti ni ku pili filiŋ ti ŋmaaba hali ti paani zuŋɔ. Mm. Hali so mi n yɛri ma di yɛtɔɣa ka n yɛli o yɛ Naawuni ni bɔri di shɛm bala. ok
don mi mi bi ban yɛm n biɛn sɔŋ a bɛ a mini ban yɛm miri taba ka bi sɔŋ a maa mi bi naawuni na bi yɛli ni bi sɔŋ ma ok so din so agbagi na kuli dirila wahala ok
ni ban bari wahi chani ka tiŋ bi nyɔhiri ba nyɛ ŋun chani tiŋa ama lan yɛli shɛm so din zuɣu naawuni na zali ti shɛm dini ka n bɛ yɛma man na kan dahalali din yɛn wuhi ni ka man gba dini n bɔŋɔ
a bɛ maa chani shikuru bi zaa chaŋla shikuriti Tuuli bia maa o yuŋ ala. Ok tuuli bia maa o yuŋ pishini change n bala. Wow. Mm.
Ka ŋun paya maa mi. Ŋun pa paya maa gba o gba paa pishini mm. binshaɣu. O bi niŋ amiliya bee o na bi niŋ amiliya. Bi zaa so na bi niŋ ŋun bala maa ka daa nyɛ yidanaa maa ka di daa na niŋ ka di gbirim mili. Eh, ka o gba zaa sa ka siit maa ka by election lu nimaani. Dina bi lu.

Diraatu ni niŋ ŋɔ niŋ ŋɔ niŋ ŋɔ ka ni pa paai shɛm ŋɔ maa ka takahi bee biɛrim shɛŋa din paari maa ka di bi lahi paai maa. Misali, bo ka n niŋ m bahi nyaaŋa ka a yɛn ni a Diraatu ni niŋ gari lala? Bɔɣa bi niŋ a biɛhigu ni ka di muɣisi a pam. Dini n-nyɛ din sani. Yɛlimaŋli ni bi niŋ binshɛɣu. Atim puuni, ti ni leela ninkur daba ata kura ka ban ti ni leela daba dom di pala maa kpali mali n gariti ban bɛ dinni ŋɔ dobi tin bɛ dinni yɛlimaŋli man binyɛri dibili poli ŋuni to karanta atin atibu ti tibu m mi bi nya ŋun ni tooi yɛli ŋun ni tooi yɛli ni kaman wula o ni tooi gari n zuɣu m bi nya di nira. Tɔ amaa wula naa maa ni zali a shɛli a ku tooi kpahi nyɔɣu ni a yaɣili ka chɛ biɛrim mali nir pam naa yɛn be tuma ni ka yɛtɔɣ shɛŋa beni ka a lihiri ka ku tooi niŋ li. Hali m biɛri daa be silimiin tiŋa m birada ka n suhi o laɣiri ka o yɛma o di niŋdi ma hasara yini n su Dagbaŋ laɣiri gɛda laɣiri maa yini n diri li n daa puhi la nini tam domi yɛlimaŋli o ni yuli ma maa n shiri ŋmani laɣiri la ni amaa di mi kani n daa ti yina chaŋ Suunayili ka sokam mali la aʒia aʒia aʒia aʒia yɛlimaŋli sambani ni ban yu ti pam amaa tinim be taba N kpee n daa yiɣisi yɛli ni Aʒi, Aʒi bumbu ka o daa boli ma maa. Ka lala paɣa maa yɛli, A, wula o bi niŋ haʒi? N friend so ŋun ʒini ka o yɛli o niŋ haʒi. O yo yɛla n zabiri o. Ma ŋmaligi yɛli m ma, Ya m ma ka o saɣi. Ya Daguli suŋ n dari di maŋa. Ya ma ni kanna maa m bi nya ba, ba ni chɛ ka n nya ba bee o ni iin mi tɔ di zuɣu di chɛ ka di muɣisi ya. Ya zuɣu n-nyɛ li. Ya n-yu n-tab pam, ya maa n-tab maa jɛma. To yɛlimaŋli Carlos, tinim be Atin ni yuui pam, tɔ amaa ti ka Atin ŋmani ti mi ka di dirigu ban ti ti bi ti ya ni di buni m-bɔŋɔ. So misali, a ni kpe Atin hal ni zuŋɔ, a ku kaai zaŋ shɛli ŋme n-nyo a kaman n daa faani m-bɔŋɔ. Mm-hmm. N ka lala bini. Ka pumpɔŋɔ a nya Naawuni yiko, sokam booni a la haʒiya, a niŋ haʒi.
Naɣa di kɔŋko ka Naawuni zaŋ mali ma sara. acting puuni naa maa ni zaŋ binshaɣu mali ma sara n bala mi paɣaya pam dama hali shɛba kpɛ plane kuna ka bi nya hajiya tali maa dama haji ni bɔri binshaɣu n bi chaŋ la amaa naawuni gafara n gbibili n ka tiŋ ŋmaŋ n bi zuri nyaanga n mi bi je niriba n yu daadama pam gari maŋmaŋa luɣuli kam ka n yi gari niriba mi ni n yuri niriba Hali m bihi ŋɔ m mini ba yi chani shɛli polo hali n zonima zomiya Naawuni daa chaɣi ti zaŋ o daŋ turiga pa lala yi doli tiŋa o o n chaɣi ti yuugi n ku tooi di puhi nira n naa ka chana m shee n zani m bohi o mini o iyaali yɛla bee m bohi o yiŋ yɛtɔɣa dundɔŋni ni be shɛm alaafee beni ka ti di ti shili nyɛ chɛŋ ka n ŋmaligi so ba mini chaŋba ka chima ka n naa ti doli bɛ nyaaŋa ka a nya nira so da ti so beni Naawuni bi mini boli so ka o dihi so ka di niŋ ma

ni di mali shɛb hope bɛ di bɛni pam maa maa naa maa bɔhibu zuɣu oh. eh.
ara malibu hope pam ŋuni
mm. brothers a brothers
bani yina ka ta bɛ yina ka tima bani yina ka tima
bira bɔra ya tɔɣa pam boo bi zaa lahi kani
daa nyɛla ti niriba awɔi amaa bɛ zaa chaŋa ti niriba ata n kpalim
yi niriba awɔi n daa nyɛ ya ŋun kpuɣi yi niriba ata n kpalim ban mi ka daa dihi tam ni naanyi niŋ yiko bia ni bɛni ŋɔ gba di leei haziya
naawuni zɔn ba nambɔɣu naawuni chɛli bi taali eh, daliri ŋuna di bɛla luɣuli kam an tooi chaŋ hazi maa gba ka bi mi ŋun taha naa niŋli ti ti naa niŋli ti ti chɛɣu ti chaŋ ti deei taachi maa ka labina n ti zaŋ ʒii maa tuɣi ka ti mini o chɛbisi mini a zaasa dihi tabi ni kadama biɛhigu ŋun ŋuna ka yaa n bɔri buni ka baŋsim n bɔri buni di di nyɛla yaa n bɔri buni ti shɛba bɛ dunia yaa ŋɔ zuɣu n tiha n kuli chɛɣa a nuu gari a noli polo dina niŋ tɔm pam ti ti tɔha maa naa maa n tira ŋun mini lahi fara naawuni larigim sokam zaasa ka niŋ ti zaasa yiko chɛɣu ti deei taachi maa ka labina ti zaŋ ʒii maa zaŋ tuɣi

amaa ka o ʒii puuni ka o pala la nira o jilima o biɛhigu ni o dariza ni niriba di ni chaɣi sokam booni o haʒia haʒia haʒia ka pa zuŋɔ o ni kahigili n chaɣi ti baŋ ni kaman o na ʒin chaŋ haʒi n ti hali yiŋɔ Dagbaŋ bee Tamale Northern Region a yi yɛli luɣili kam ni o bi chaŋ haʒi so ku deei tabili domin sokam gbubilimi lala shee zuŋɔ o ni yɛli ti lala maa di zuɣu di tuya ka ti yu taba ka mali biɛhigu ni taba to amaa o ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ka di muɣisi ma pam nyɛla ni ban biɛn ti o haʒi ban n-nyɛ o brothers bɛ mi lahi ka dunia yaaŋɔ zuɣu ka ti suhiri ŋun naa maa ni ti dumila Naawuni niŋm o yiko ka o chaŋ haʒi maa kuna gba ka bɛ mi ŋun tib o. Naa ni niŋli ti ti zaa sa ti zaa mali di kuli wun nahi nabdahili bala ka Naawuni palli n-zaŋ ti ti. Ɛɛ ni labi haʒiya sani m-booni o la haʒiya ni Naawuni palli. ni mini o ka ti koli vaagi ti ʒii maa adia a da alibarika ni pɔi ka ti yiɣisi ninvuɣu shɛba be biɛhigu puuni ka bɛ mini sɔŋ a ka a ku bɔri ni a zaŋ a poori suŋ zaŋ ti ba hmm. ka n tooi ku teegi biɛhigu puuni yaa ka za mini niŋ a ŋɔ in maa din viɛli bee a mini o ʒii nyaɣisim zuɣu ka a ku zaŋ poori suŋ n zaŋ ti o hmm.
yɛlimaŋli biɛhigu puuni ni ku yɛn puhi so paa nyɛla Idirisu Zimbo. Idirisu Zimbo. Ni Ahmed Adam. To duhum yee ŋɔ tima.
Ni Ahmed Sani ŋuni nyɛ minista. Minista ok. Zero kpeeni n lan bala ka zaŋ nin puhiri suŋ paai chani Alhaji Rashid BBC sani. Ok.
Ka puhiri Mbe Yahaya ŋuni nyɛla Mbe Sanda. Ok.
Ka puhiri artist maa Daandam Daa. ni president kura maa ni ŋun na ʒiya ŋun nyɛ Ishawo Janfo n nyɛla simli maa ma yili ni n ba yili bala simli drama ka puri afa ka afa n puri so n lan kuli na ŋun gba sani dama ŋuni n wuhima yila
na niri waha lua a ni ti lura a bi yaɣari o zuɣu
to di zuɣu M puhiri ni suɣ ni lan kuni shɛli nyɛla m ba yili Savelugu Molo Amir yiŋa. M brothers beni ni baba yili Alhaji Zakariya nim beni ni Alhaji Mahamar ni Gai m brothers m-bala ni Kumbuŋ maa Limaan yili. Ai di puhi ba
di puhi bana ai an ku puhi Savelugu ŋɔ a di naam maha.

n ma yili n bala a fara bɔɣa ni yɛlima n maara n maara ni n faara n maara mini n faara to naya ŋɔ ŋuna ti yɛ maa ŋuna a yɛn boli a mada a yɛmi n maara maara mini n faara you know to naya ŋuna a to puhi niriba ten thousand gba di ka shɛli domi ti yɛ bala a fara bɔɣa ni n puhiri ba ka puhiri eh, Habib Tijani ŋahiba bia n bala ka puhiri eh, Alhaji Awalu o be zakɔli doo yili to ka puhiri alabsa na'am a suhu ni yɛlli a chɛbisigu yɛtɔɣa din sani ka a yɛn yɛli ka n naan niŋ a sallama to
ok n suhu ni yɛlli ni ku nyɛ shɛm n nyɛla ka maari di tu ni bi ku yuli sɔŋ ti gba zaa din tu ni bi sɔŋ ti shɛm ka ti gba kpɛ ti tabi ni sha Allah domin yɛlimaŋli So daa ti yɛli ma ni n yaɣi n yaa nyaŋ loori To.
ka ti yɛn nya ma ka n ʒila yili yili o ni Anabi ka wei vuri o. Ah. Ka o yɛli ma, Ai, o yaa ʒiya, a dihi a maŋ vi mi n dihi tab la.
A maa mali moto ŋuna? Ai, yɔɔ yɔɔ maa gba m birinda m-bala. Anabi drop ba la. N yi ku kɔɣili la bɔɣu ka shee ka yihi yo.

Aziya ti paɣaya pam ti nyɛ saha bola ka a tooi kana n ti to n teeti yɛla ŋɔ maa ti pali alikauli lahabali kam din paatina ka di nyɛ a yɛtɔɣa ti chɛ ka a wum ni n ti zɔri so bɛni liŋgbiŋ saha naa liŋgbiŋ saha naa o dabi tɔɣu ŋɔ n puhiri so n chani o sani insha Allah

Digɔŋ. Wa bɔno la Digɔŋ. Wayo. Ka a mi Dagban ni maa di di bi tu ni ti di lan doli Silimiinsi maa yaɣiri ŋmari bi fara taha n kaya. To di saha nyin gba yi zaŋ Digɔŋ maa bolo ŋun gba ni yɛn zaŋ binshɛɣu gbubi la maa suhu maara. Amaa yɛn ni suiti bi pumpolo suiti sambani ŋɔ la ka a lee wum nyaɣisim. Pumpolo suiti sambani amaa o kpɛla Digɔŋ ni. Ka a bolo Digɔŋ.

A nyu a nya China nim maa. La
to ŋuni n nyɛ Sharifa.
Oh Sharifa. Eh to n maliba ŋuni a ku nyu Indiana. A n lala.
Ka di ŋuni a mali paɣasara. Eh to ŋun mi pahi ba maya ka lɛɣu maa a ku nya ŋuna a yi chingilingi. A bia a tandi mi. A a.

Ti naai ti ʒii maa pumpɔŋɔ ti chaŋ ti kpe wɔɣira maa puuni ka ti mini ba pɔha yooi taba ka ti nya nya ti ni naai noli ŋɔ maa shaa Allahu. Kukoya maa bi loli viɛnyɛliŋga bee bɛ bi loli. Ti mali Americana ka chɛ Mozart. Shɛliya ka ti ni no puɣi din bi yoli n-zaŋ ti wɔɣira ayi ŋɔ. ka bɛ yina ka ti nya ʒii maa ni yɛn chaŋ shɛm. Niŋ ya ni puhi pam zaŋ ti ma, Americana mini Mozatu. Wɔɣiri ayi maa kpɛla duu ŋɔ puuni, doo n-daa yɛli ma ni ti ti ŋma ʒiri nyaŋ taba. In fact, ti mali America. America, America! Ka wula m-bala? Ai, alaafee bɛni.
America! Eh, DJ!
Ti bɛ ya?
Eh, gom bɛni.
Mozatu! Ya DJ!
Ka kukuonim zaa bɛ wula? Disco ko mali alaafee, ka chɛ ma ni yirina ŋɔ yaa DJ, Eh! Man bi kana ʒiri ŋmabu.

Kɔd! DJ Tara ŋɔ maa ni puhi yaa o ku lo tabili papapapapapapapapap n ku kana ti du spiral pupupupuppup na ka chɛ ti zani ka yɛl eeh mate maa shee na nyɛbu ka n nuu maa chani ti kpuɣi na ŋun yo oi ŋɔ ma sa ka nyɛbu n bala niŋ o ya nyini n kpahi na maa try brades paa.
Tabaarakallah ni o cham ti kpuɣi na ni nyɛbu ka o nyo maa ka yɛtɔɣa bee n bala maa Tara ŋɔ maa di siri bi viɛla Naawuni zuɣu Mozarto. DJ.
Bɔ niŋ ti ni kpe jiŋli ni ti ti puhi jiŋli? Tɔ!
Naawuni so, ti bela jiŋli ŋɔ ka laati ti kpi. Yɛtɔɣa do nimaani. Inna lillahi wa inna ilayhi. A zuɣu ni.
DJ!
Naam! Naawuni so, a pa so ŋun mali ti puhiri ŋɔ. Tɔ! Laati bi kpi, ka di chaŋ na ti doni o tooni. Bɔla chaŋ na ti doni o tooni ŋɔ? O bi mi. Tɔ! Ka di puri o suhu ni, a mi nyo kɔbigu m-bala?

Ŋun ka a yɛli, A kari nira kari, ŋun ka a yɛli, Ni o pun bi yɛli ba ni nyɔɣu m-bala. Ba pun yɛli a nyɔɣu m-bala.
A niri bela suuri ni.
Bɛ ŋɔ ban yɛli a nyɔɣu m-bala. Ba daa be hooyi, amaa jilima pam ni zaya lari ni a polo di so. Ti ban bi nya dansi ŋɔ, Alhamdulillah. Ti paɣa Naawuni.
O Naawuni, DJ.
Naam! Ti ni chaŋ daa, ti gba n daa kunna, ka bi boli Albion yuli, ka n teegi Albion yɛtɔɣa.
Aya!
Naanzu maa ni ti gbanda loori ni bi shɛɣu ka ba beni, ka loori ŋɔ luhi ti nya maligu kɔna la ni, fii waa o kɔna ni,
maa mi Masari,
Tonzo so daa di sara hali Masari ka bi ti ku niŋ o billboard n-ku tabili Masari. A ku ŋmaligi runabout shɛli beni ŋɔ, ŋun billboard o ni ku di sara mili, ka loori ŋɔ.
DJ. Machine kan mama. DJ n bɛ vibration. Okay to zanna.
DJ.
Naam. Ka loori ŋɔ ŋmani luɣite. To.
Naam zonzo so bi niŋ laki ka lu o zuɣu firi waagashi ni. Ka ya. Waagashi kaa maa.
Ka ku viri n zuɣu puri. N zuɣu puri ka maa maa ni. Maa maa maa. Ka niŋ o mi n zuɣu puri n zuɣu puri mɛsi mi n zuɣu puri n zuɣu. A ka zonzo luna ya o ŋun ya luna o luna naɣi dundun zuɣu. To.

ka di kuli jibila o kuli jibila eh. ka di kuli ti ban bi nyɛ dan suŋa nyaanga ka o labiri yaa biri birili ka ŋun labiri maa dije ni ban bi nyɛ dan suŋa alhamdulillah
bozaato dije niŋ suɣulo a nyɛ program ŋɔ maa yaa alhaji nima ninvuɣu maŋa maŋa kamani ʒiya ŋun ʒiya ŋɔ ni alhaji so ŋun lihiri tv ŋɔ di bi tulim ʒiya ka i ŋmari lala ʒiri allah ŋa ʒiri ŋɔ tuu ŋɔ a yi si america n chɛ ʒiri duu ŋɔ ni n chɛ ʒiri allah ti ʒiri ka a ŋma maa

A yɛn noli a di ka yi di ma ŋuna di nini ma mi a ŋuna n-ku saɣi ŋma ʒiri bani n-kpɛna ʒiri ŋmabu ninkurugu dobo da pa almost 60 years ka o lo noli ku laŋ office sambani ni ka go taxi o gola taxi ŋɔ ka kpɛri driver maa sani ka driver yɛn yɛla labi ŋɔ shee jaabu saɣi ka kan ʒina n-baŋ daa shee jɛli ka kan ʒina din ŋun ninsala ŋɔ n-yɛba shee a labi nyaŋ no so saɣi kan ʒini

ka chɛ noli maa di bi niŋ izi I'm telling you n yab n ku bol o bia ŋɔ ŋuna n yiŋ dundɔŋ ni yɛtɔɣa nyɛli wee Sule ka o saɣi naa ka Sule guuna n ti damdi o yab sani ka o yab ku lihiri o sir o nuu o lahi niŋ kpɛ so ŋɔ maa ka n jɛma n boli a ka a va ata pa maŋ zuɣu ka i guura la a ko ka n boli yaa so ni ŋɔ mi yaɣiri yina ŋɔ a n ba n kɔnkɔ n dabi shee jɛ n mi niɛmi ŋɔ a n ba n kɔnkɔ n dabiya so ba kɔfɔm ʒira sirum ka o nini ti nyɛ wo a kɔnshiri bala ti zuŋɔ da baala ayi bala a bala na izi baba to dj bɔla ni kuko a yɛra nolɔri yɛ tɔɣa ka n tee nolɔri nolɔri yɛ tɔɣa man dari man chaŋ ni ti da sakoro maa mi sakoro bi mala bi shege n ta ka shɛliya sakoro kɔri kam niŋ ma gaafara naanzo ka bini maa kpɛri ma pam a ku tooi da saɣam naanzo ka ŋɔri ŋɔri ka bi ŋmaali biɛla ka naan zaŋ niŋa ka bini maa zabiri ma pam

dɔni kuli dihi zaa pep ka jiŋli maa naai ka bi kpahi neema ka n vais ti kuli a kanna ti yɛn zali la ti yɛn jɛsi kuli a ku kanna eh, a fanjura jiŋli maa shee a ŋmaligi kpɛna n niŋ ka a chɛni la bɔharo yili ni ka n kuli a n taaba zali mɛ ti paa yiŋa ka so yɛn nimbi puu jiŋli maa biɛɣu ni ka o bɛ yɛn doli ma chɛŋ ka ba ni tɔ so ti tɔgo kana saɣala saha a kɔni ti kɔni dirila saɣala n ku diri saɣala maa mi

Naawuni zaŋ dakahabili na n-dali zuɣu. To.
Ashe kpalaasi maa n-nyɛ ŋun takahi. To.
Wei ti na bela suula cheli binshɛɣu kam ka kana. To. Ni o yim, o yim suuna maa ni kana. Ka kana.
A doo zaŋ bɔɣisa n-fiksi TV ka ʒiya lihira. To. Dama ta ni kana ka o yim gbaag o Wei sweetie. Heh. Wei Naawuni o ni ku cheli n tam maa yinsi maa Heh. poni na kpalaasi maa maa ka a lihi ka a lihiri gurugu pumpɔŋɔ ŋuna ti gba kpe ti taba ni. Of course. Ai bɛ ʒimi ka TV maa ti niŋ misamisa. To.

DJ.
Paɣaba ni dam o nyaanga polo. Ay ka o kuru plasma balli maa. O di ma. O di ma plasma.
Ka yɛ. Na 13 inches.
You see, o yɛtɔɣa ŋɔ maa din tooi niŋ yɛlimaŋli n-jɛmi ni m-boli yuli m-maŋmaŋ yi kpɛri lana. Ŋuni n-daa zaŋ bia m-bɔri ni o laɣi bia ka niŋdi plan n-laɣiri o ka booni o o duu nɛma o ni mali binyɛri shɛŋa m-mali laɣiri bia maa. O taɣila bia ŋɔ zali ka yɛli o sister, paɣa suɣili ka a yuli ka girl maa yɛ o yɛn yuli Mariam. mariam mariam ku ŋma ʒiri a ŋmanila gɛl so lala gɛl maa mi n brada sista n nyɛ o oi nabiraya kana yiŋ ni bi ti puhi ma oi n tiɛha duu ŋɔ bin mi taarisi yɛtɔɣa o ni yɛn chana duu naa zuɣu taarisi maa kom dom o bin mi ka o sarigi kai o ni sarigi ka o zaŋ o nuu chaŋ ni o ti dihi 50 inches naa zuɣu kan too ni ku too o lula n hufa zuɣu ka o faayisi di so o nuu niŋ irin nyɛma nyɛma ka n zaŋ o kpe duu n ti gbaai yi o shawa n chɛ ka o paɣi paɣi pa o nuu ka n kana chɛ o ka ti shini ka n na yo eesi ni o nuu maa kuui so o ni yo eesi maa ka o nuu maa kuui maa di saha maa ka m baŋ ni o ni maaya ka n daa tim firiji ni n yihi n yihi kook n zaŋ ti o ka o nyu maa n yusirila wata bɛd so nan dana n gom pun gbaag o ka n chɛ ka o dɔni wata bɛd maa zuɣu n rice kuka maa ka n daa gbaai niŋ shinkaafa biɛlifu niŋ di puuni N gbaai hiiti hiiti ŋɔ ka yihi plate. Bɛ loori ni bla, ka nya bia ŋɔ ŋun naari maa o yɛli o ni daa me o duu nɛma di bi niŋ izi. Ŋun kam lo noli maa Naawuni deemi o noli. Oi, ŋɔ maa ŋɔ ni boli yuli. No, di ka o duu sani n di boli yuli. N yi tɔri lan yiɣisi suba ayi n nyu koko ka ŋub shinkaafa n di dɔkunu ka di sokoro. O kuli vuula tii ni o nyu.

Sagani TV, Lanju Lare, Lanju Lare. N bɔ faaŋa tinkpari labina ŋɔ pɔi ka ti zaŋ ʒii maa n-zaŋ tuɣi. N bɔ ni zani la ti ka ti nayanim zaasa tibili ni ti kanna Yendi, Yendi Community Centre, Malin Yashili. Naya ti kanna, we are coming with full vim, full force. Dakulo din kanna ti n yɛla baanshɛb ban be ʒii maa puuni, Insha Allahu, ni niri kam. ŋun yɛn kana ti tabi sɔŋ ka di niŋ tabbata Yendi Community Centre din pa puhi chuɣu naa ŋun shia a lambɔri ni zani li kpe ka puhi ka paɣi niri kam ŋun lihiri lan ju lari ban be Kumasi, ban be Accra, ban be Takoradi, ban be Sunyani, ban be Bolga, ban be Waa, Damongu, Waale Waale, Malerigu, Diyale, Bimbila, Yendi, Gushegu, kariga kumbɔŋ sabuligu tamale in fact Ghana zaasa nangban'yini m-puhiri sokam zaasa di ni diɛmdi Lanjulari naa niŋ alibarika na ni yi puhiya di tuni m-puhi Lanjulari executives maa zaasa ɛɛ chairman dooji maa naa n-niŋ alibarika na a kpaŋdi aman pam ka naan yi che o vice chairman ŋuni n-nyɛ bihi bapiri Alhassan Abdulrashad Abuaɣu m-bɔŋɔ naa n-niŋ alibarika na thank you very much so Rash naa niŋ alibarika ŋuni na lɔri ni n yɛn lo sista shaawana maa niŋ o yɛn lola bira alaasan so o spɛlim alaasan n nyɛ namba of days shɛŋa o yɛn lo so o bibiribi rashid alhassan abdirashid naa niŋ alibarika na a bi diɛmdi lala program ŋuni nyɛ ti vice chairman ka chɛ imoro shamuna waɣiri ma maŋmaŋ bala maa naa niŋ alibarika niŋ secretary ŋuni n ŋmari gbaŋ secretary a sabiri ŋɔ ti mi ti ku tɔhira ŋun bɔri ni o deei liɣiri maa ka treasurer nya so chɛɣa ti daŋ yɛla ŋun maa nyɛ nuhu e sharif insha allah ŋuni nyɛ ti sakatiri maa naa niŋ alibarika niŋ nuhu e sharif ka lahi chɛ waɣanli maa maŋmaŋa howwa kennedy siya siya organizer ni mashud deputy organizer ka naan chɛ zainab a gba zaa sa organizer nya naa niŋ alibarika ni ka chɛ gaazia amaama n ti chɛ gaazia maŋmaŋa ŋuni nyɛ bee piri bee mee munaatu a gba zaa sa nyɛla ŋun mali pass out jɛbinli ko daa pass out maa raali ti bala o domin ti yina pam ka di ka zaŋ buɣisi ka naan chɛ muhammed mariam naa niŋ alibarika niŋ a gba zaa sa ka di luri viɛn yɛlinga lala ka ti puhiri madam tina n favorite n bala n gɛl n bala biɛɣu kam n ŋmi toomi so ti baligi ni ku nyɛ o shee ŋmiro nyɛ yɛn ŋmiro maa ka yɛn paɣa tali bee do tali o dii wumo ka ŋmiro Che o ti baligi ka po ka po baligimi n bɛ n che o Zainab Seidu a bela ti duu ŋɔ ni n tiɛha nayanim ŋun ku kɔɔli ma fon yendi ni o Carlot ti ya bia ka lahi program maa ni n gba yɛn kabina ni a ya bia nya ŋun Zainab ma yɛn di saɣim o yuli tama ti pam yola Zainab hali a yɛn gɔli saha ka yuli zii aya ko ko gba zaa sa ko o fiiliri viɛnyɛliŋga in fact ni labina ti puhi kpamba maa zaa sa pɔi ka ti naan wrap up with the program including the team the technical team the producer himself shata maa mama marvelous editor maa suraya graphics maa fadila camera crew maa zaa sa ɛyɔ n ti pahi jb waha in fact uncle jacob naa niŋ alibarika niŋ i zaa sa ni i bi diɛmdi program ŋɔ maa yi kpaŋmaŋ puuni ka program ŋɔ maa ka di niŋdi tabbata pɔi ka n kana ti kɔli vaagi production team maa gba zaasa o jigi mɔfi rak hamdu nyaa bɔɣu i zaasa n puhiriya mohammed jɛnfi aka kpaalana eh, laa ka booni ni kpaalana din ku bɛni bala maa ka naan yi chɛ sound maa maŋmaŋa sound control kam din chana dj mix alhaji n bala ka naan yi chɛ sharif aka dj sky ni zulumant team maa zaasa n puhiri i zaasa DJ, Ronaldo maa mi n-chaɣ a boli maa. Too!
Ai!
Ti ni chaŋ Kumahi. Yaa yi chaŋ?
Kumahi. Kumahi pɔŋ di ni?
Aa! Kumahi Asawaasi. Ŋɔ zaa ti?
Am ya Asawaasi malila di daa. Asawaasi nim lihiri program ŋɔ pam. Di malila di daa sɔri shɛli ka bɛ booni li Kinkinpira. Ka booni li? Kinkinpira.
Kinkinpira.
Bɛ bi piri ti namda kpɛri di ni. Too!
Ka ti chaŋ kaman ʒiri sambani ni ŋ-ŋɔ. Too!
N ku ʒimi ka n zuɣu so ti garita.

Ashe o mi ti so maa ŋun birilim bi mi ni a doo birilim beni. To! Ko a ni ku ŋmahi ŋmahi ŋmahi ŋmahi ni ŋun doo chɛla man pun nyanguri gba.
Chɛya ban ba nyanguri. Awariga. Eh, DJ.
Kpamba dibayi ka ti poli bahi. DJ. Naam. Eh, jɛrigu jɛrigu ka zaŋ ti puya. Ye polo jɛrigu jɛrigu. O ku biɛri nyaŋ ŋɔ. Fɔŋ dini?
Wɛki.

Yahuba zɔri a dabba paana alali ka zaɣ yinga goli bahi. Dije, o yaa ka ti ba mi ka doo ŋuni ti nyɛ paɣa yaa o dabili n-yiɣisira. Ma doo n-nyɛ paɣa
o jeluus.
Naawuni n-gen o chani yaa na ka soja ti n-to bia maa. Ma sa, a bi nɛmi ka bia maa tooi ni ahi ni soja maa a ka soja buɣili ni. M ba m-baŋ ni hali ni soja m-bala ka soja bɛn beni yaa ti gaag o bɛlɛt n-kuli niŋ o puli luɣili ni pɛrɛt. Ka o chɛ a tɛhiri mia maa yɔŋ chɛba di bi mia di bi mia maa ni na ka so jɛ a ŋmaligi yaa bi ku chɛni ka a doo nini ti tooi luhi na bi lihi ka o puli maa chiini lɔra a guri o tahi shibitili. DJ DJ
DJ wuma n nyɛ ni yɛn nyɔri biɛhigu yaa. Yaa bi zaa ti.
DJ.
Ayaa bi shɛba kala solo ŋɔ ka life story stadium sooja naa ku taba a fa so ni pɔŋ zuɣu. n mini mi Taraba Land Program Stadium ka o ku ti bahi maa napɔŋ maa zuɣu ka o ku kɔŋ ni o yɛlo ai a noma ka o ku za nimaani two hours ka sooja maa ku tamya so ma bɛn gari mi ka yɛ a so ma wula no DJ DJ ma so a wasa ti kpɛma no DJ ma wula DJ ma so ma wada go on no I know

DJ.
Naam.
Wai ka bo tent n bɔŋɔ. No oya daama ta niŋda a miliya. Ai n bi baŋ o. Ai haba daama ta daa ka yili ŋɔ ka bi gol o gaa ŋɔ gbuni. Eh. Gaa maa gbuni ka bi zaŋ o ti pua. Eh. Bi zaŋ o ti pua ti daa niŋla ashejebili maa suuna kpe. Eh. Ka o ma daa yiri nyaanga n ŋubi. Eh. Ka bi kariba ti shili chaŋli. Eh. Chaŋli maa ka o gbaai chaŋ naa ŋubi.

Koro so na ku chɛn la n konko ma dɔɣiro mini ba dɔɣiro sani
ma maya ma chili ni baabira man kubili
so ku bɔhibiri ka yi din ni n chaŋ ti pɔn ŋun wumsiri ma a ʒi a yiya sokam mi o a ʒirahi ka o gbubi ka di kpɛm pam

bisimila amerika ŋɔ ka yɛn puhi
to n na kɔɛ puhi
de n puhi na ku chɛ ti kpɛri n dula sani to a ŋuni n dula bi zaŋ o puhi a paɣa
o yuli wasila wasila a mini o bihi aya bihi ayi a bi gbihira

N puhi di yɛn sumi ya nti na puhiri a maama m-buri haya niŋdiba maa m-bala. Ɛɛh ka lahi chɛ di m mali suti soya bee paati m-puhiri gba ka chɛ ni o puhi ŋun gba ŋ-ŋɔ yaaya o gba haai mi.
Ɛɛh n puhi so la chɛ ti kpahi yi kpɛrilana mutala m-puhiri o, bɛ booni o Lanlam. ŋun mɛmi yo
ka albarka di paɣaya pa daa na albarka na n gba bɔri zalila kpe ka puhi second vice chairman ŋun nyɛ imoro shamuna faruk lanjular zuɣu ni naa niŋ albarka na ni lanjular team maa zaasa in fact this time around trust me trust me din pa naa noli ŋɔ maa ti mali chɛndi pam ni ti chaŋ di zuɣu ti yi naya kuna tin yɛla tiŋ shɛli tin chɛna ni zuɣu takurade nima Sunyani eh, Kumasi very good kuma ŋuna ka pa buyi ka ti chaŋli bin buti eh, ka chɛ asawaasi nim yɛn ni ti kamina eh, kana yi chɛ eh, Kumasi fɔŋ shɛli gba zaasa ni Zongo line bi gba zaasa ni shee ti kana so Kumasi ŋuna buyi ka ti yɛn chaŋli kana n chɛ eh, eh, wa- bimbila gba zaasa tin kana ni maani to amaa bimbila ŋuna naa yɛn niŋ yigo ka ti kana wuntaŋ ni ka ti ti yɛn ŋmaa lala program maa don bi gba bɔri ni ti kana din pahari nyɛla Agushaɣu nima ni luɣuli kam tin chaŋ Kumbuŋ kumbuŋ ka pa bribe ti be n kana naala yi bribe ti ti mi yɛn ka ti yɛn dolila sabuligu n ti na chaŋ ti di ti maŋa maa mi sokam bɔrila pali viɛlli movement ni ko suŋ ni bɛ shɛli ni yawa kumbuŋ ni baa lara ko suŋ bɛni ti pa mali kom kom n yɛn ti ti daŋa ti mali kom binshaɣu kam yino maa mi kumbuŋ fried rice o bɛ shee ti paana ka na yɛli kumbuŋ fried rice maa yɛtɔɣa bɔzato naa naa barika salamu alaikum Bo na pɔɔ ga maa yi tima. Ma dole la ni pɔɔ America. Ee DJ.
A yiŋa haya nim gba lan beni. Haya nim maa bi yaɣiya. N bo paa maa pɔi ka ti chɛrisi Zakiu ti duu ŋɔ ni Zakiu production team maa ni o bɔri ni o zaŋla kpe ka puhi ka paɣi niri kam ban dan bahindi lan duu la team maa ban daa kana ti nya suuna maa tini daa niŋmi shɛm maa Zakiu Chale it was wonderful bia maa mi Insha Allahu Naawuni che ka o zoona n gari o ba nima n gari o yaa nima n gari ti zaasa naawuni nyuhum o ko suhu sha allahu viɛn yɛlinga ka o fahim yooi di zuɣu ti duu ŋɔ ni zaki ni o puhiri nir kam ŋun daa kana ti tab sɔŋ n nyɛ suuna maa din daa n chaŋ shɛm lala ka ti duu ŋɔ ni ti limam ŋuni nyɛ afa zubairu nyɔɣani jina baani n daa yɛ afa zubairu taati nambili ŋɔ nyɔɣani taɣisira ka a taati nambili jina baani di fried rice ŋɔ bi daa dii din yaɣasa a jina baani afa zubairu ti ti limam bala maa ni o puhiri sokam zaasa ŋun kam daa kana ti nya din daa boli o bia maa yuli shɛm naan niŋ alibarika niŋ. On the 15th of July, Chibsa, a mini a paɣa Blinks yi mali amiliya Bonza Rural Bank shee maa ka di be. Inshalla ti ti shɛb nimaani ka ti duu ŋɔ ni daa ʒiya o gba mali pass out. Lanju lari daŋ m-pa nya ti tɔha maa puri ka n-chɛbisi N yɛl a la yɛli yini. A yi bi di a nyu, a nyu ku di a. Tim mi ka luɣ shɛli pahila kafuni naan tum shɛli dini ka yɛn chaŋ paai biɛɣuni chiyaama. Ninsal ku biri kawana ka zaŋ chɛ shinkaafa. Chɛliya ka ti niŋ nupɔɣu din bi yoli n-zaŋ ti Dickson Gawad ka o nini zahim.